Den Invité vun der Redaktioun. Dat ass haut de Moien beim Annick Goerens d'Ombudsman Claudia Monti. Jo, gudde Moie Madamm Monti. Gudde Moien.
Enn November ass no e bëssi Retard de Prisong fir Untersuchungshäftlingen um Uerschterhaff opgaangen. Et goufen och ugangs eng Rei Ulafschwieregkeete kann ee soen. Konnt Dir Iech elo schonn e Bild maache vun dësem neie Prisong a sidd als Ombudsman zefridde mat där Struktur zu Suessem? Also ech muss soen, dass ech elo viru kuerzem am Prisong war, fir esou en éischte klenge Bilan ze maachen, deen awer bis elo just mat der Direktioun war. Mir wäerten och eng Missioun starten, esou wéi mer dat reegelméisseg maachen op verschidde Plazen. Dat wäert sech am Mee, Juni maachen. Da si se wierklech, soe mer emol, sechs Méint am Rullen. An dann hoffe mer, dass et och rullt, well et ass effektiv, am Ufank waren déi éischt Schwierigkeeten. Du hues missen d'Détenue vun deem enge Prisong an deen anere Prisong eriwwerbréngen. Dat bréngt natierlech mat sech, dass d'Collien, dat heescht hir Saache mussen nach eng Kéier frësch kontrolléiert ginn. Dat ass eeben esou. Dann waren se dat net esou gewinnt op där Plaz. Dann hu se sech missen do aschaffen. Dann huet dat e puer Deeg gedauert, bis se dann hir Saachen haten. Et sinn e bëssen aner Regeln. Du däerfs net méi alles an dengen Zellen hunn. Mee du däerfs just eng bestëmmten Unzuel u Saachen an denger Zahl hunn. Dat muss de och emol engem Détenu vläicht erklären. Et waren am Ufank e bëssen Hicke mat de Visitten. Bon, entretemps si mer bei 8 mol 45 Minutten, wou se e Visitt zegutt hunn. An déi 45 Minutte sinn effektiv. Dat heescht, wann s de mat Zäit do bass, 20 Minutte virdrun, dann hues de 45 Minutte mat dengem Mënsch, deen s de wëlls besiche goen. Et ass och esou, datt de véier mol 45 Minutte Skype zegutt hues. Also et ass net an déi zweet, et ass entweder oder. Skype, oh bah, ech soe lo Skype, et ass am Fong Teams. Dat ass am Fong fir déi Détenuen, déi net d'Chance hunn, een ze hunn, deen op Visitt kënnt, deen e bësse méi no wunnt. Also ech mengen, och Telefon war am Ufank e Problem, eraus telefonéieren, well se en aneren Telefonsystem hunn wéi zu Schraasseg. An entretemps klappt dat einermoossen, géif ech awer soen. Ech hunn och e relativ gudde Kontakt mat der, souwuel mat der Direction à l'administration pénitentiaire wéi och mam Prisongsdirekter selwer. Ech muss awer soen, ech hunn nach net weider mat den Detenue geschwat. Dat kënnt elo. An ech hunn erstaunlechweis relativ wéineg Reklamatiounen, déi bis elo aus dem Prisong kommen. Dat soll elo keen Appell si fir déi, déi elo lauschteren, mee wa Saache sinn, déi net ginn, Wann ech et net weess, kann ech et net virugi, gell? Mee bis elo, ech hunn Reklamatioune kritt, déi meescht si bis elo geléist ginn. Reklamatiounen, déi kommen éischter vun där anerer Säit, nämlech den Uechter Haff. Et ass e Prisong just fir Männer. Fraen, déi sinn nach ëmmer zu Schraasseg ënnerbruecht. An do war et elo och ëmmer esou, dass net genuch Plaz war, fir Detenuen an Untersuchungshäftlingen richteg vuneneen ze trennen. Donieft ginn et och manner Méiglechkeete fir Frae, fir am Prisong ze schaffen. Soll dat da elo besser ginn? Also ech hunn elo viru kuerzem nach mat der Direktioun geschwat. Aarbechte sinn autoriséiert ginn. Ech mengen, dat ass emol e ganze Package, fir dann do ëmmer Bauaarbechten ze maachen. Un deem enge Block gëtt scho geschafft. Frae sollen och besser Konditioune kréien. Bon, en attendant datt et besser ass, si se nach an där Situatioun, wou se nach ëmmer waren. Déi Noheet, déi Promiscuitéit ass nach ëmmer ginn. Do muss mer wierklech waarden, bis sech elo eeben d'Infrastrukturen esou adaptéiert hunn. Mee dat ass virgesinn. Et huet sech elo awer schonn eppes gedinn um Niveau vun der Aarbecht. Doduerch, dass elo méi Plaze, soen ech elo emol, fräi gi sinn, hu si och besser Méiglechkeeten, fir dat fir d'Fraen ze adaptéieren. Well et ass eng Saach ze soen, Frae kënnen mat Männer zesummeschaffen, wat ganz schwiereg war am Ufank, mee elo hu mer och d'Méiglechkeet hinnen eng eegen Toilette ze maachen, mir hunn d'Méiglechkeet hinnen Ëmkleedkabinnen ze maachen an et gëtt elo schonn eng Plaz wou Frae schaffen, wou se virdrun net konnte schaffen. Och d'Unisec, also d'Unité de sécurité fir Mannerjäreger zu Dräibuer, déi steet ëmmer nees an der Kritik, virun allem well déi Structure vill iwwerfëllt ass. Do wäert Der och wahrscheinlech ëmmer vill Reklamatioune kréien. Claudia Monti, gitt Dir als Ombudsman mat? Fuerderungen an bei d'Regierung a Punkto Dräibuer an Unisec? Also ech war elo viru ganz kuerzem nach an der Unisec an, jo, do ginn et ganz kloer Revendicatiounen. Ech mengen, déi sinn hinnen och bekannt. Wéi zum Beispill?
Mir hate jo en Incident elo nach d'lescht Joer, wou och ee vu menge Mataarbechter op der Plaz war, Do muss ganz kloer un der Kollaboratioun mat der Police geschafft ginn. Si musse wierklech e Konzept ausschaffen, wat ass, wa se d'Police ruffe, wéi se d'Police ruffen, wéi se mat der Police kommunizéieren. Et muss un d'Besoine vun de Jugendlechen adaptéiert ginn. Ech menge si hunn de Problem, si hunn ganz vill verschidde Profiller vu Mineuren, déi do sëtzen. An dat ass meng ech ee vun den Haaptproblematiken an och ee vun den Haaptgrënn, firwat et esou zu Clashe kënnt. Si hunn och Leit do sëtzen, Mineren an Accompagneen an och anerer, déi ganz Probleem, ganz grouss Problemer mat der, um psychologesche Plang hunn. Si sinn net dofir ausgeriicht an dat muss een och eng Kéier ganz kloer soen. Et kann net sinn, dass mer soen, Mir hunn do Mineur, mir wëssen net, wou mer sollen dinn, dann dinn mer an d'Unisec. Do muss ganz kloer dru geschafft ginn, dass mer definitiv Profiller ausschaffen. A wa mer esou Jugendlecher wëllen dohinner setzen, da muss mer och deene Leit, déi um Terrain schaffen, déi néideg Moyene ginn. Dat sinn esou. E bësse vun de Revendicatiounen, déi ech hätt. Vue datt mer elo vun der Incarcératioun schwätzen, vun de Prisongen, Rezent war den Dokter Thomas Galli, en däitsche Jurist a fréiere Prisongsdirekter, fir eng Konferenz hei zu Lëtzebuerg, dat op Invitatioun vun der Associatioun Eran Eraus an Elo, déi sech jo fir d'Rechter vun de Prisonnéier asetzt. Den Dokter Galli, deen huet generell de Fräiheetsenzuch kritiséiert a sot, dat géing an den allermeeschte Fäll en ze grousse Schued maachen. Zu Lëtzebuerg géing et och. Ganz vill Prisonéier ginn, am Verglach mam Ausland, eng 100 op 100.000 Awunner. De Jurist huet dann och kritiséiert, datt d'Leit zu Lëtzebuerg ze vill liichtfankeg géingen an Untersuchungshaft kommen. Wéi gesitt Dir dat als Ombudsman? Also ech muss soen, leider konnt ech net bei der Konferenz dobäi sinn, well ech eng aner Konferenz mech schonn obligéiert hat. Ech sinn awer am gaang säi Buch ze liesen, dat ass ganz interessant, och eng interessant Approche. Ech ka just feststellen, dass effektiv, wann ech esou kucken, wéi vill Détenuen, ech gi reegelméisseg, froen ech no, wéi vill Leit dass am Prisong sinn, am Moment hu mer zum Beispill am Uerschterhaff eng 237 Détenuen, dass ee mierkt, dass do vill Va-et-vient ass. Ech hu vill Zuelen, déi erop an erof ginn. Dat heescht, et muss nach och vill eran an erauskommen. Et ass natierlech net u mir, d'Justiz elo ze kritiséieren oder ze kommentéieren. Mee ech denken, et wär wichteg, wierklech ze kucken, ob et sech ëmmer upasst, fir wierklech een direkt an Untersuchungshaft ze setzen, oder ob et, wann et zum Beispill eng Persoun ass, déi schafft, ob et do net alternativ Méiglechkeete géif ginn. An déi Richtung kéint och de Legislateur iwwerleeën. Ech mengen, wann Dir elo en Untersuchungs. potenziellen Untersuchungshäftling hutt, deem kënnt Der zum Beispill Bracelet'en an Der dun dann als Untersuchungsriichter. Do ass et och vläicht heiansdo de Problem, dass den Untersuchungsriichter net déi néideg Moyenen huet an den Untersuchungsriichter kann och ganz schwéier verschidde Konditiounen ausschwätzen, wat awer dann vläicht eng Chambre du Conseil ka maachen. An dat si Méiglechkeeten, iwwert déi de Législateur vläicht och muss nodenken. Da muss mer natierlech selbstverständlech och driwwer nodenken, wéi wäit mer vläicht och eng Récidive verhënnert kréien, wéi mer an déi Richtung ginn, wéi mer, an eng, wéi mer eng effektiv Resensualisatioun maachen. Mir hunn do scho gewëssen Unhaltspunkten, mir hunn do verschidde Pläng, déi gemat gi sinn, wou mer gesot hu wéi kréie mer dat am beschte gemat, scho vu bannen eraus, mee do ass nach ganz Koup Sputt no uewen. Do ass jo och eng Reform um Lafen. Genau. Dat heescht, do waart Der einfach elo drop, dass sech dat iwwert de Laf vun der Zäit verbessert. Do waarden ech ganz, ganz, ganz gespaant drop an ech hoffen, dass och déi Leit déi néideg Moyenen um Terrain kréien, fir dat Gesetz, wann et dann endlech emol gestëmmt ass, och ëmzesetzen. Well et ass eng Saach, et um Pabeier ze hunn, Mee du muss herno nach Méiglechkeeten hu fir dat ëmzesetzen an net nëmmen theoretesch. Ech profitéiere elo dervunner, datt Der hei sidd, fir nach en anere Sujet ze abordéieren, nämlech dee vun de Mineurs non accompagnés, vun deene mer virdru scho geschwat hunn. Et ass esou, datt aktuell ronn 2.500 Kanner a 55 Flüchtlingsheemer uechter d'Land ënner deels ganz schlechte Konditioune liewen. Sou stoung et am leschte Rapport vum OCAJU, dem Ombudsmann fir d'Rechter vu Kanner a Jugendlecher, mat deem Der jo och zesummeschafft. Dat war souguer, war souguer deels rieds an deem Rapport vun enger sougenannter No-Go-Struktur zu Miersch. Also dat gung relativ wäit an do war d'Kritik scho relativ ferm. Huet sech do mëttlerweil eppes gedoen? Dat war dee Rapport, dee gouf jo viru engem hallwe Joer, soen ech emol, ongeféier, presentéiert. Huet sech iergendeppes verbessert zanterhier? Also ech muss jo soen, u sech steet am Moment sinn d'Flüchtlingsthemen nach net ënner menger Kompetenz. Ech sinn awer trotzdeem, soen ech emol, fräiwëlleg empfaange ginn, och zu Miersch. Ech war virun dräi, véier, virun der Pandemie war ech zu Miersch an et huet sech leider nach näischt dorunner geännert. Et sinn an ënnen Mineuren an Accompagnéen do, et sinn och Famillen do. Dat ass effektiv net flott, well du sëtzt do an enger, an enger Hal Du hues zwar individualiséiert Zëmmeren, mee du hues leider keng Fënster dran. Mee du sëtz och um Kierchbierg, sinn der och, déi an engem Zelt sëtzen, wou s de nach manner Intimitéit hues. An dat sinn natierlech Zoustänn, déi net flott sinn. An dat ass natierlech eppes, wat een nëmme ka kritiséieren. An dat ass doudsécher och en Ëmfeld, wou ee sech weder wuel fillt, nach wou ee richteg ka seng Traumatisme vläicht verschaffen, déi een doudsécher huet, nodeems een dat matgemaach huet. Allerdéngs hu mer de Problem, dass mer keng Infrastrukturen hunn, mä mir hunn am Allgemengen e Wunnengsproblem. Mir hunn och e Wunnengsproblem fir eis Résidenten. An ech wëll elo net soen, si si méi schlecht oder besser drun, mä ech menge ganz einfach, dass d'Problematik eng Kéier muss de Fong gekuckt ginn. Mir hunn de Problem, Wou maache mer, wou setze mer Leit hin, déi zu Lëtzebuerg wunnen? Wou setze mer Leit hin, déi BPI oder DPI, also Bedemandeur oder Bénéficiaire vum Asylrecht sinn, a wéi maache mer et, dass se eng dignement kënnen ënnerbruecht ginn zu engem Präis, wou se sech et kënnen erlaben? A wou baue mer dat? Well et ass ëmmer flott ze soen, mir mussen déi Leit ënnerkréien, a wat ass mat eise Leit, déi op der Strooss sinn an esou. Mee jidderee seet, mir mussen eppes fir déi Leit maachen, mee net bei menger Dier, wann ech kleeft. An ech mengen, dat ass och ee vun den Haaptproblemer. Éischtens, wou baue mer Saachen oder hu mer Saachen an akzeptéieren ech dat dann och a menger Noperschaft? Do muss mer vläicht och e Paradigmewiessel maachen. E Paradigmewiessel maachen op alle Fall. An Dir hutt eng ganz Rei Fuerderungen. Vläicht just als leschte Fro, Wann Der gesitt, datt een de Problem scho méi laang besteet, Dir maacht drop opmierksam an et ännert sech awer näischt, wat hutt Dir fir Moyene fir do méi Drock Äre Fuerderunge méi Drock ze ginn. Leider hunn ech keng Moyen, fir Drock ze maachen. Dat steet net a mengem Gesetz, dass ech dat dierft maachen. Ech kann awer ëmmer nëmmen drop hiweisen. Ech kann, ech sinn ëmmer frou, wann ech op Plaze si wéi hei bei Iech oder wann ech d'Méiglechkeet, et ëffentlech kréien ze soen, da soen ech et. Ech maachen eemol pro Joer mäi Rapport vun der Chamber. Ech soen do als Politiker d'reegelméisseg, ech hunn e reegelméisseg, dat muss ech zwar soen, e reegelméissegen Echange mam Front national, de Solidarité an mam Fonds de Logement, wou déi Problemen och abordéiert ginn. An natierlech hunn ech och reegelméisseg en Echange mam Minister, deen zoustänneg dofir ass, deem ech och reegelméisseg de Mann an den Ouere leien. Dat sinn déi éinzeg Méiglechkeeten, déi ech hunn. Dann hoffen ech och, dass déi richteg Leit elo nogelauschtert hunn. Dat war d'Ombudsman Claudia Monti. Merci fir Äre Besuch domat am Studio.